ढोरबा के बाबू हाँ हाँ यौ ढोरबा के बाबू आइ अहाँ बड नीक से ओछैना करै छी यौ किछु विशेष बात छै की बैसू कहै छी हँ हँ कहू कहू आइ अपन ढोरबा के घटक अबै बला छै ननौर से यौ से अहाँ हमरा कहाँ कहने रहौ यौ नहि बुझलियै जर जनानी वाला बात छलै तैं नहि कहने छलहुँ वह ओनाहियो तऽ गौवा घरवा सब घटक के घुमाइए दैया से तऽ अहाँ नीके केलहुँ अइयो रुपौली वाली पूछै छलै की पूछै छलै कहै छलै जे ढोरबाके बियाह कहिया करबै हम तऽ साफे कहि देलियै जे एखन हमर ढोरबाके उमरे की भेलै परसू तऽ ओ छेना पर मुतनाइ छोड़लका ठीके तऽ कहलियै कोन बेजा कहलियै सएह ने हँ हँ आ बातचीत छोड़ू आ जल्दी किछु व्यवस्था करू ओ सब अबैये वाला हेता ठीक छै जाइ छी ओछैना करू ठीक जाउ। ठीक हरखू भैया हँ। हौ हरखू भैया बड़ हलचल में छहो किछु बात छियै की हौ भोटकन कहैए बला छल यऽ आइ अपन ढोरबा के घटक अबै बला छै से कनि रहियक ढेका खोसि कऽ किएक ने हरखू काका कहलकै जे सजी तोरा ने मोरा तऽ खाइयो लऽ तऽ भेटतै ने ब्रेड पकौड़ा हँ हँ किएक ने भेटतै अवश्य भेटतै ढेका खोसि कऽ हँ हँ एबै कनि जा अङ्गनामे देखऽ काकी असगरे छथुन विलम्ब होइ छै ओ सब अबैए बला हेथिन की भेलैए व्यवस्था देख लहक गऽ चल तऽ देखै छियै चलऽ चलऽ

चोट नहीं ना लागल नहीं नहीं नहीं बढ़िया का एखन बड़ बाकी या बढ़िया का बैसू अपना छोड़ दे जे कहते कर अबै में कोनो दिक्कत तो नहीं ना भेल नहीं नहीं नाके सोझा में तहाँ के गाँव अछि बहुत नीक बहुत नीक फिठर जल लके आबऽ हाँ अबै छी हिनकर परिचय ई हमर सार मुसरी भेला बहिनो हमर भेलै कतऽ हिनकर घर झेंगा ठीक छै आब अहाँ सब जल लियो मुसरी जल लिअ डायलॉग देखला हम्म। बैसले बैसले औरो जल लेबै कनी भऽ इमहर गेल। दऽ दियौ कनी हुनका दऽ दियौ भाव छै रौदा तऽ एखन नहि छै चश्मा आबो खोलि लिअ हँ खोलि ली बैसब बैसब समझ हँ हँ आब लड़का के देखायल जाओ किया कि नहि पहिले चाय पी लिअ जाइयो जीवछ जा तऽ चाय लऽ लैह आ ढोरबाके सेहो संगे आब नेने आबिहक ठीक छै काका एलहुँ काकी ये काकी हरो की भेलो किया एते चिचियाइ छ हरो चाय दियो और ढोलवा भैया कत छै हरो ओ त पुबाइर बाद में बाछी चलबै छोरो जो जो देखने अभी ताल हम चाय बनबै ला जाइ छी अच्छा जाइ छी काकी जो जो जो बात

नहि बुझलियै एतयसँ लऽ के आ पुआरि बाध तक कोन सारके हमर भैयेके छियनि से तऽ अहाँ सबके दस गाममे प्रशंसा चलि रहल यऽ आ भौजी भौजी तऽ हमर सोन छियै नहि से प्रशंसा चलि रहल यऽ हँ खानदानके तैँ ने हमसभ एलहुँ हँ हँ हँ हँ तैँ ने आबऽ चाय ले जाइयो दूसरी चाह लिया सारे मुसरी एक बेर में ढेर गेली रे नहीं कहाँ दू बेर में अरे हेबा ना दे बेटी के बियाह जतऽ जाइ छ ततऽ ई काज कऽ लै छ हेबा दे नहि से ई देखे के बुझा रहल छथि नहि की कहू एकलौता सार यऽ कनिया सटि दैया सनी हँ की ने कहू जुलूम हालत यऽ सब दुलारू छथि लेकिन बड़ दुलारी जल्दी करू राति भेल जाइए ठीक ठीक हम अपने से देखै छियै देखियौ बौआ रो बौआ

ओझा हमरा घर कहियो लगले छै। चुप कल कहि दे गाम करा डोल मार दियर मांगे चुम्मा शांत रह बियाह हो द जतऽ जाइ छै ततऽ अगला में कपार पर बैस जाइए शांत रह डी बा हाँ। अपने के नाम की भेल कुमार ढोरबा अपने कतऽ तक पढ़ल छी की कहलिए कतऽ तक पढ़ल छी एतऽ से लऽ कऽ पुबैर बात तक दूरे से दूरे हमरा भेल ती तऽ हम कनि तम तुनैतियै ने तऽ अहूँ नहि तुनने हेबै खराब कहलहुँ नहि नहि नीके कहलहुँ नीके कहलहुँ मुसरी लड़का बड़ी संस्कारी यऽ यौ हमरो बुझाइए हँ लड़का बड़ी संस्कारी बुझाइए समझ हाँ हाँ लड़का तऽ हमरा पसन्द भेला आ बातो विचार हमरा बड नीक लागल आब ई जे किछु लै दैके बात होइ छै ने से कऽ लेल जाय हाँ किया के ने अवश्य करबै धोरवा हाँ बाबू तू आब जा चलि जाउ हाँ हाँ जा नाम नाम बियाह हेतै नाम नाम बियाह हेतै नाम नाम बियाह हेतै तीन समझ कहलहुँ हूँ जे हमरा महादेवक कृपासँ अहाँ सबके दयासँ कोनो चीजक अभाव नहि अछि हल्ला नहि कर। ओ ढोरबा एकटा मंगल चंगल अछि ओकरा एकटा जेलो लऽ शौख लागल छै जेलो आ तीन लाख रुपैआ दऽ दियौ मंगनिए लऽ जाउ लड़का हेतै हेतै ओझा कहलहुँ कि हँ ई लड़का तऽ चूसैए औंठ आ लेत ई जेल लो आ तीन लाख रुपैआ चुप न रहू अपनो फेकनी तऽ ततराइते यऽ कहलकै जे राम मिलाया जोड़ी एक काना एक खोरी हेबा दियौ कहुना बुझबै गंगा पार भऽ गेलहुँ दू सालसँ बौआइ छी कहुना भऽ जाय तीन अपने तऽ एलियै हम तनिया तऽ तत तोड़ि देलियै एथिन एथिन एथिन जा तू अंगना चलि जाओ हाँ, हाँ, ना हम नाम बिया है तो ना हम नाम बिया है तो लड़का तो बड़ी होनहार ये हमरो बुझाइए कहलहुँ समय तऽ हमर ढोरबा बच्चेसँ बड्ड होनहार ओकर चर्चा छै दस कोसीमे बुधियारमे चर्चा छै ओकर से तऽ समझ हमरा कुटमैती एक नम्बर पड़ि लागल है आ बड़ी खुश छी अहाँसँ देखियौ महादेवक की कृपा छै एह सब ऊपर वाला के कृपा अहाँ एहन समझ भेट गेल आब की हमरा भागक बात चलू चलू आब जे छै ने समझ जे बात विचार छै ने ओ तऽ आब लोग टेलीफोने पर कऽ लै हाँ, हाँ। आ लइयो दै वाला जे छै से अपना सब टेलीफोने पर कऽ कऽ लेब लेब। टेलीफोने पर बुझलियै कऽ ने लेब। हाँ, हाँ। आब समझ आज्ञा दियौ हमहूँ सब जाय आ लेट भऽ रहल छै हिनको बहिन असगरे घर पर नहीं नहीं ठीक छै यदि जेबे करब तऽ चलियौ आब जइयौ समझ नमस्कार नमस्कार ओझा अहाँ जे हाँ। लड़की के बाबू भऽ कऽ एहन काज कुटमैती जे करै छी तऽ ओहिमे हम की कहै छी कह सकै छी? कहलकै जे जेहने फेकनी मोरे आ तेहने ढोर हे आ हमहूँ लगेलहुँ जोड़ी आ केहन बेजोर हे हँ, हेबा हँ। दियौ उधार भऽ जायत दू साल से छिछियाइ छी किया अहाँ नक भंगै छी हेबा दियौ समस्त मिथिलावासी के समक्ष हमसब पुनः धोरबा के बियाह पार्ट वन लऽ के प्रस्तुत भेलहुँ हँ अहाँ सबसे आग्रह जे एकरा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करी और लाइक शेयर कमेंट सेहो करी धन्यवाद जय मिथिला जय मैथिली